Халкыбызның милли бизәкләре дигән һәм татар халкының орнаментларын сез матур иттереп рәсемнәргә төшердегез. Сезнең барыгызга да Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын, изге рәхмәте. Сезгә иксез-чиксез сәвап булсын шушы эшегездә. Монда инде безнең әти-әниләребез бик булыштылар. Монда безгә бик авыр булды бу рәсемне сайларга. Монда ясаганнар әти-әниләр белән бергә рәсем бар һәм балалар үзләре генә ясаган ба рәсемнәр бар. Бар тагын художественный мәктәпкә йөргән балалар. Безгә менә аларны берничек тә аера алмыйбыз. Әллә бала ясаган, әллә әнисе ясаган, бала үзенең рәсемен ясаган. Менә шуңа күрә инде арадан иң-иң яхшыларын әле хәзрәттән сорый-сорый Дүрт урын булсын инде. Беренче сыйныфтан алып өченче сыйныфка кадәр арада дүрт урын ясадык. Һәм бишенче, алтынчы, җиденче, юк, дүрт, биш, алтынчы сыйныфлар арасында тагын дүрт урын ясадык. Шулай итеп безнең уналты призер килеп чыкты. Шуңа күрә инде ачуланмагыз, балалар берегезнең дә күңелләре төшмәсен. Барыгыз да җиңүчеләрсез. Сезнең барыгызга да грамота, рәхмәт хаты тапшырыла. Менә шушындый матур. Ул сезнең портфолиоларыгызга барыгызны да куярсыз. Һәм әле шуның белән бергә сезгә бүләкләр дә була барыгызга да катнашучыларга. Инде призерларга зур рәхмәтләр, хәзрәт инде чын күңеленнән менә шулай итеп таулы әзерләде һәм тәмле чәй өстәле дә әзерләделәр балаларны чәй эчереп җибәрергә. Алга таба шушы конкурсларда тагы да катнашырсыз дип уйлыйбыз. Җиңүчебез бу фасыл сәнгать шартларына кертелгән укуда есе булды, менә егерме икенче апрельдә шушында да күп балаларны катнаштырасы килә. Менә кәнтишләр, әгәр сезнең шундый теләкләрегез бар икән, беренче октябрьдән безнең һәрбер мәчетләрдә укулар башлана. Әгәр үзегез белән бергә балаларыгызны акчасагыз, үзегез дә укый аласыз, балаларыгыз да укый ала. Бу сезгә дә бик зур бер адым булыр иде. Һәм балаларыгыз тәртипле, инсафлы, итагатьле, динле, э, яхшы булып үсәрләр иде дигән безнең иманыбыз камил монарга. Килегез, без сезне чакырабыз. Шундый матур конкурслар үткәреп торабыз. Катнашыгыз. Менә тагын инде әле бәлки малайлар арасында азгынай конкурслар да оештырып җибәрә булыр. Анысына да ияртәбез, кемнәр йөри менә шундый ниләргә, түгәрәкләргә. Һәрбер мәктәптә шундый түгәрәк ачылсын иде. Бу татар теле укытучыларына кагыла. Бераз гына шундый балаларны җыеп, ислам тарихын, ислам диненә кагылышлы әхлак тәрбиясе, Булсын бесплатно дигәндә, ул акча түләми торган, шундый балаларны җыеп, теләкләре булган әниләре белән бергә. Әзерәк бездә инде тырышсак, татар теле укытучылары мәктәпләрдә, бу тагы да камил булыр иде. Менә шуңа шуны әйтәсем килә. Конкурста җиңүчеләр беренче, икенче, өченче, дүртенче урынны алдылар, беренче һәм икенче, өченче сыйныфлар. Биш, алты, җиденче сыйныфлар арасында бар, беренче, икенче, өченче, дүртенче калган. Ә калганнарыгыз бөтенегез мактау э, хаты белән шулай төреп э, бүләкләнә һәм укытучылар да шулай э, бүләкләнәләр. Э, бүләкләребез дә бар. Ә рәсемнәребезне барыгыз да карадыгыз, әйме? Бөтенесен элеп куйдык. Ә монда булды әле шундый ата-аналар, безнең рәсемнәребез куелмаган, без рәсем бирдек дигән. Анысы нинди үзегезнең мәктәптәге укытучыга мөрәҗәгать итәсез, нишләп алар аны монда китермәгән? Без А3, сез форматка карагыз, әгәр шундый куела икән максат бездә А3 дигән кәгазьгә ясарга, без шулай тырышыйк инде шул кәгазьгә ясарга. Атынында алып килгәннәр дәфтәр битне хәтле кәгазьгә дә ясар. Алар инде конкурска керми. Инде аларны да без әзерләп куйдык. Менә монда, әгәр андый мондый сезнең шундый теләгегез бар икән, буш грамоталарга язып бирәбез. Әгәр менә монда калсагыз, берәрегез грамотасыз миңа килерсез. Э, безгә булмады грамота биргәме? Э, рәсемебез бар, ә грамота юк диеп, барыгызга да э, Һәрбер мәктәпнең кемнәре монда бар, алып китеп алып китәсез, һәрберегезнең баласының әйберләрен үзегез. Чөнки без монда мәчеттән таратып килә алмыйбыз инде һәрбер мәктәпкә. Унынчы мәктәп алып китә, тугызынчы мәктәп кем бар монда, әгәр балалары килмәсә, уналтынчы мәктәп, бишенче сыйныф мәктәп, җиденче мәктәп. Иң күп катнашкан мәктәпләребез булды. Бу бишенче гимназия, унынчы гимназия һәм җиденче мәктәп белән уналтынчы мәктәп. 15 бер дә катнашмады. Катнашмады беренче мәктәп, өченче мәктәптән бер бала, тугызынчы мәктәптән бер ике генә бала. Һәрхәлдә, һәрбер мәктәпкә положениелар кертеп бирдем үзем. Менә анысы инде безнең укытучыларның битарафлыгымы, әти-әниләрнеңме, менә белмим инде анысын.

Исмагилова Исләмия. Килмәде. Бишенче мәктәп. Нур, Нугуманова Айгөл. Бишенче мәктәп. Рәхмәт.

Нури Азданова Марьям, бишенче гимназия. Шакирова Альбина, унынчы гимназия. Мифтахов Ислам. Да, Мифтахов Ислам. Ага. На, этот, на, тут. Шакиров Азат. Азат, на, молодец. Малышева Анна, Унынчы гимназия. Ирсанова Юлия, третья гимназия.

И Каримова Алина. Унынчы гимназия. Молодцы. Гафарова Ильвина, унынчы гимназия. Унынчы гимназия бу елда бик актив катнашкан. Укытучыга бер эш грамот бирергә кирәк сразу.

Набигулина Амина. Миндубаев Алмаз.

Өченче урыннар менә дүрт урын булды дүртенче. Ха, өченче урын. Гали Уллин Рузаль, 12 гимназия. Өченче урын. Малайларга инде менә шундый фонариклар. Бу инде аккумулятор белән бик шундый яхшы фонарик. Походка бармысын, ярыймы? Менә тотәле. Менә грамоталар.

Так. Мактау хаты өченче урын өчен бүләкләнә Сабиров Кәрим, 5 гимназия. Кемсем алайда? Өченче урын. Сина фонарик.

Икенче урыннар башлана. Икенче урын өчен бүләкләнә Хустуддинова Аделя, 5 гимназия. Да? Икенче сыйны. Ну, алып йөрегез, тәңә биресен.